Bod o'r esophagus, okay, so mae buwch wedi bita fe, mewn i'r ceg, mewn i'r esophagus, dod lawr i'r stumog. Stumog y buwch, y ruminant, mae yna gennau pedwar chamber, so mae pedwar part o'r um, stumog ei hunan. Nawr, o'r pedwar part, mae un part yn mwy o seis na tri part eraill. So, part mwyaf mae popeth yn dod mewn i gynta yw'r rwmen. Wedyn mae'r bwyd wedyn yn mynd mewn i chamber sy'n llai o seis yn y Gilem. Y trydydd un wedyn yw'r omesem, a wedyn y pedwarydd yw'r abomesem. Nawr, mae'r abomesem yn eitha tebyg i, i um, y stumog o anifeiliaid eraill fel y ci a'r cath a chi, a humans. A beth maen nhw'n galw hwnna wedyn, yr abomesem yw y true stomach o'r buwch ei hunan. Nawr, yn anifeiliaid sydd â dim ond un stumog, maen nhw'n cael ei galw monogastric. Yn anifeiliaid sy â pedwar chamber i'r stumog, neu pedwar stumog ambell waith os chi'n penderfynu ble chi'n darllen, maen nhw'n galw hwnna ruminants. Nawr, mae yna anifeiliaid eraill sy â dou um, stumog, fel um, parets a, a um, adar eraill, a mae rhai wedyn sy fel ruminants, ond dim beth yna galw true ruminants, ble mae pedwar chamber, ond mae yna dyn nhw tri chamber. a ma' example o hwnna fel bydd camel. Nawr, os chi'n edrych ar y buwch a ni'n edrych o'r ochr chwith o'r abdomen, so os ni'n agor y buwch ar ochr chwith, part hyn o'r stumog bych chi'n gweld, o, o, o, o tu allan y stumog bych chi'n gweld. A part yna o'r stumog yw, gyd o hwnna yw rwmen. So mae rwmen yw'r chamber mwyaf seis o'r stumog ei hunan, a hwnna yw'r hyn bych chi'n gweld o'r chwith.

Nawr, os mae'n edrych tu, tu fewn, so os ni'n edrych tu fewn gynta mewn i'r rwmen ei hunan, a chi'n chi gweld ti'n bach o'r tigil am hefyd, so os ni'n dod i fe yn ffordd iawn yn mynd eisiau. Okay. So da ni y rwmen hynny, a mae compartments y rwmen hefyd, beth nhw'n galw dorsal a ventral compartments. Okay. A wedyn hwn wedyn yw'r part arall o'r stomach, y reticulum. Yna gallu gweld y gwaniaeth o'r wal y rumen a'r wal y reticulum. Y wal y rumen, mae'n teiddan i fod fel carpet, okay? fel carpet neis, meddal. So mae da fe beth nhw'n galw papilla. Okay? So os ni'n edrych arno hwn, i dangos beth mae y rumen neu hyn a wal y rumen yn edrych fel, Chi'n gweld, mae yna finger-like projections yn y galwfe, fel papillau. Okay? Mae hwnna rhwng gyd o'r wal y rumen ei hunan. Okay? A mae hwnna'n gwaniaeth i beth mae'r reticulum yn edrych fel, achos mae wal y reticulum yn edrych fel hynny cwm, really. So, fel neis sgwar pisiau yn neud neis hynny cwm centre. Okay? So, mae'n ffordd i gweld y gwaniaeth rhwng y ddau. Nawr y bwyd sy'n dod mewn i'r rwmen, y, y lle cynta mae'r bwyd yn dod mewn, mae'n hyn mae'r gyd o'r bwyd yn cael ei mixo lan gyda popeth sy'n byw yn y rwmen. So beth sy'n byw yn y rwmen? Wel, mae gen i mae, beth maen nhw'n galw microorganisms. Nawr y microorganisms sy'n yn y rwmen, mae da ni mixture o protozoa, mae da ni mixture o bacteria. A mae rhain yn bwysig achos o heb rhain Bydd y rumen, y ruminant sori, bydd y buwch ei hunan ffili torri lawr y bwyd maen nhw'n bita i cael y gwtnes mas o'r bwyd. So, bwyd maen nhw'n bita, so beth mae'r buwch yn bita? Mae'n bita gwair, okay, fel arfer, neu silage, neu gwellt. So mae'n bita hynny, mae'n um, Dyn nhw'n mynd i'r ceg, mae'r ceg yn chiwan e ac yn neud e mewn like, math fan, fan, fan, a wedyn mae'n mynd lawr yr esophagus, mewn i'r rhwmen. So yn y rhwmen mae'r bacteria hyn a mae lot o fluid a acid a stwff fel ni mewn mynd hyn hefyd. So mae'n o'n mixo gyda'r bwyd hyn. Nad yw'r bwyd hyn ddim digon manol bath i mynd o'r chamber hyn mewn i'r reticulum. So beth sy'n digwydd wedyn yw'r bwyd sy'n mynd hyn yn mynd nôl lan i'r ceg, so back up, nôl lan i'r ceg, lol lan i'r esophagus, nôl lan i'r ceg, a mae gyda beth, y proses beth maen nhw'n galw reverse peristalsis. So mae'r esophagus yn pwysio fe lan yn yr opposite direction i beth dyle fe mynd, a i lawr i'r stumog, sy'n pwysio fe nôl lan i'r ceg. Yn y ceg wedyn bydd y buwch yn tiwa na to, a wedyn bydd e'n mynd nôl lawr eto mewn i'r stumog. So tro hyn, okay, so yr ail trad mae'r mae bwyd yn dod mewn i'r rwmen, bydd y bwyd yn tyma bach mwy moes, tyma bach llai o seis to, a bydd y bacteria wedi mynd mewn mwy i'r bwyd hynny, a wedi dechrau torri fe lawr tymed bach. Nawr, mae reverse peristalsis, neu beth maen nhw'n gael, chewing the cud, gallu, gallu bod doi neu dri waith cyn bod y bwyd yn y stumog yn digon fach, digon dense enough i mynd o'r chamber hyn, o'r rwmen, mewn i'r reticulum. Nawr, i cael y bwyd mynd nôl lan hefyd, mae'r wal y rumen a hefyd y reticulate mewn ffordd, ond mae'r wal y rumen yn contracto, so mae'n pwysio pethau at y gilydd a mae'n symud i pwysio pethau nôl lan i'r esophagus. Pan mae fe'n digon fanol a wedi cael ei torri lawr yn digon o seis gyda'r um, bacteria a'r microorganisms, bydd lot o gas yn cael ei wneud hefyd. A mae'r gas ni yn beth maen nhw'n galw volatile fatty acids.

So, volatile fatty acids yw'r egni mas o'r bwyd mae'r fuwch wedi bita. Ond mae gallu cael mwy na hynny mas o'r bwyd. So mae'r bwyd hyn yn mynd wedyn mewn i'r reticulum, a am beth waith, mae rhai o'r bwyd yn mynd mewn i'r reticulum, ond os mae dim digon fanol yn, yn, dim digon fanol i fod yna, mae lle bydd yn mynd nôl i'r rwmen hefyd. So maen nhw'n gweithio dy gilydd i wneud siŵr bod y bwyd yn mynd yn manol fath o seis a ni'n cael gyd o'r volatile fatty acids mas o'r bwyd ei hunan. Nawr, mae'r reticulum yn eitha special mewn ffordd, gyda'r ffordd mae'r wal, achos mae hwn rili yn stoped beth maen nhw'n galw um, foreign bodies. So mae hwnna'n mynd i stoped rhywbeth dyle ddim fod mewn yn ystymog. Nawr, ambell i waith, bywch fod yn bywch, maen nhw'n bita porfa a walle bod tymed bach o needle neu tymed bach o weien neu rhywbeth fel i mewn yn y porfa ei hunan. So, bydd nhw'n tynnu hwnna mewn i'r ceg, bydd hwnna'n mynd lawr mewn i'r stumog. Nawr, os mae'n y rwmen, bydd e'n sefyll yn y rwmen, ond pan bydd e'n mynd i'r reticulum, ambell waith, achos bod yr hynny com derys hyn, mae gallu trapo rhai o'r, or needles a'r wires mewn hynny, mewn yn, yn y wal ei hunan. A os mae yna needle neu wire neu rhywbeth fel ni gyda'r buwch, obviously bydd y buwch ddim mor mor dda a dylen o fod, a falle bydd hi'n tymor fach off colour, yn Wales ac wel naw gwaith mas o deg os mae'r vet yn dod i wneud um, surgery ar y buwch achos bod yna waien o rhywbeth naw gwaith mas o deg bydd y waien mewn yn y chamber hyn o'r stwmog so yna'r chamber bydd y vet yn mynd mewn i i ffindo'r waer ei hunan okay? tynnu fe allan a wedyn bydd yna popeth yn iawn So, mae'r mae reticulum a'r rumen yn gweithio at ei gilydd a maen nhw'n cael yr, yr bwyd i fod mor fach y gallai fe fod. A pan mae'n eitha liquid rili, wedyn bydd e'n symud o'r reticulum mewn i'r chamber nesaf, yr omeser. Nawr, mae'n rhaid i symud hwn rownd. So, hwn o'r ochr arall, so os ni'n Dydy hwnna, o, sori, fel yna, a tynnu fe ffrydd. Ych chi'n gweld rwmen yw hwn to, a hwnna y reticulum yna. Okay. Nawr, yma grŵp dyn ni'n mynd ar y reticulum, a hynna bydd yn mynd i'r chamber nesa o'r stumog. So, just cael hwnna'n iawn. Siarad cael hwn yn rhydd.

So, a mae'n edrych fel'na cyn bo' chi'n golchi fe. So, chi'n gallu gweld ma' lot, lot o folds myna o, o tissue, ok. Ond os chi'n cael ei diolchi, a chi'n gallu cael hwn o'r, o'r bwtshwr, os chi eisiau, ok. A os mae'n diolchi, mae'n edrych tymyn bach fel ni. So, mae lot, lot, lot, lot o flaps o, o crôn, really, ok. A'r reswm mae yna flaps o crôn yw i wneud beth yn y galw surface area o'r o'r chamber hyn yn lot mwy o seis so felly mae pethau gallu mwy o um, torri lawr y bwyd mae'r mae anifail wedi bita to yn cael ei gwario, cael ei digwydd man hyn a hefyd mae lot o dŵr yn cael ei absorbo mas o'r, or, um, mas o'r omesau mewn i'r gwad yr anifail hefyd so mae lot o, o, o o dŵr yn cael ei reabsorbo mewn i'r system. Hefyd, maen nhw'n reabsorbo gyda dŵr, vitamin B hefyd, mae'n antha bwysig. Okay. So, mae lot o absorption yn mynd mewn yn achos y folds a'r surface area mor, mor fawr, a pan mae hynny wedi digwydd, mae'n ei bod beth sy'n ar ôl yn symud mewn i'r chamber, pedwaredd chamber mynd hyn, a beth yw hwnna yw'r abomasum.

A ma' hwnna wedyn yn myn' i torri lawr neu dechre torri lawr y protein sy ar ôl yn y bwyd yn yr yn y yn y stumog. So pwy bynnag o'r protein sy'n dod myn' yn nawr o'r bwyd ma'r buwch wedi bita i dechre 'da bydd hwnna'n dechre torri lawr myn' yn yn rwbeth mwy manol cyn bod e miwn i'r ne- peth nesa wedyn bydd y small intestine a'r peth cynta o'r small intestine bydd beth o'n nhw'n galw duodenum. Oce? So na beth sy'n digwydd. So mae hwnna, yr anatomy o hwn, a'r physiology, so beth mae'n neud, beth mae'n uh, jobyn, as well as beth sy'n digwydd sy'n mewn, beth sy'n cael ei secreto, yn yr un peth a beth sy'n digwydd yn dar cu a'r cath. Okay.